Dins lo mas dei Perats, ero lo filh que fasiò tornar los afar. Lo papèu aviò pres se retirar do e s'ocupava solament de la pola, jo se n'ocupava plan, eh! Aviò dos enclaus, un a costat del mas, polit, eh, que tocava l'ostal, e un autre pas palenque polit tanben, mès de l'autre costat de la rota nacionala.

e dins l'autre, e ben, de polonanos petitos, negros, de gordidos, eh! que calió li copar dos ploms al cap de los alos per los empechar de bolar, crisi que venión d'Africa. E Rodrech, lo papèr, avió fabricat de manjadori qui cargava un saquet de gra e quand chapavon las galinos, lo gra baishava tot sol. Ero lo paradís de las galinos. Solament un gran malur arribèt. Lo papè moridèt. E per lo filh qu'ère empegat dins son trabalh, que n'avió de besonh, Pus que auré poscut en faire, las galindoles fasión cagar. Avió pas lo temps de s'en ocupar. Encara, aquelos qu'èron a costat de l'ostal èro aisit de lo donar un saquet de gra, me fasió. Menas autres, de l'autre costat de la ruta, sovent les doblidava.

Ah! E rapidament foguèron plenos de trauc. Las paulos podion sortir dempeus. Quauqu'uno se faschèri un scafà sur la rota, eh? Los del Lorogè sortisson pas tròp, eh? Avion de qué manjar l'ostal. Mès las nanos que crevavon de far Sortissión e dintravo dins lo club d'enfància de l'autre costat de la ruta. Èra dificil de far aquò, eh? Sinse far regafar per un autor. Mai de l'autre costat i aviá de qué manjar, eh? E aquí comencèran los emmèrdes. Las pulhas de l'orague foguèron escandalizados de ver que n'i a que venión manjar son gra. Mas nosautres anem pas manjar vòstre gra de l'autre costat de la ruta. Cadun dins son enclòs, per caire. Mas que ben de fa, dieron los autres. Eh! eh! avètz que vos tirar la fa cossí podètz, es pas nòstre problèma. Nosautres siem nascudos Aicí, siem d'abitantos de Souche, siem galinos de Lauragais. Mès n'avètz pro de gra, n'avètz tant que n'i a que se deperit. Hè! Podèm pas aculhir tota la misèra del monde e volèm pas d'un grand remplaçament, ne? Hè! Siem d'onetos poles de Lauragais, avèm parés robat a pè de gus. A ben un omatjador i pulido e pleno non la cal defendre. E vosautre, si es pres d'aicí, e vos cal partir! E lo dificil d'ausir aquò amé lo ventre boid, ah! Encara mai que no pulo russo, grasso e fière dièt, si n'an pas a minjar, los autres n'an qu'a crebar. Boh! Boh! Aquò soi bé, hein? Boh! N'i a que son rabiar i aquelos que conton, eh? Dels autres se'n foten. Mè qu'acunos d'aqueles galinos de l'oraguer avion un pòc d'umanitat. Avion pietat. Diguèron a ben totis un etiqueto que lo papet nos agrafèt sus las alos per montrar que sien d'en règla. Las poulos nenos qu'an d'etiqueta son en règla, podèm li donar un petit pòt de gas, mas los autres que son en situacion irregulara, eh! De fòra! La politica d'aqueles galinos. er un politico de l'egoismo como la besentan. Ai. Voletz sapier cossí tot aquò s'acabèt? S'acabèt? Las clausuram e ero títol tot istraucaus. Quand un enfant miu de reinar veisèt aquò, se dièt, Aquí! De progresso, aquí de pologa, màges, pas d'esitacion, escanèron toti las paulas de l'òrgue, se regalèron, na mangèron toti una setmana. E apèi? He! Pardi, an escanat toti las paulas nena, tanbés. He! La vida es corta, podèm faire lo que volèm. Allen tot discrepar, me fa pas res. Estimi mai la Bravo Gent que los Michans.